אקעי, זייער גוט. איך בין גבריאלה סאפראן, און ס'איז פאר מיר זייער א גרויסער פארגעניגן אייך צו באגריסן אויף דעם היינטיגן רעפעראט פון דער סעריע רעפעראטן אויפן נאמען פון קלארא סומף. אונזער גאסט איז קען, אדער בנימין, מאס, א פראפעסאר פון היסטאריע אין דזשאנס האפקינס. ער האט געשריבן זיין ערשט בוך וועגן דעם אידישן קולטור רענעסאנס בעת דער רוסישער רעוואלוציע. דאס איז א וואונדערליך בוך וואס האט באקומען דעם סאמיראר פריז. ער שרייבט מיט אזא התלהבות וועגן דער אידישער קולטור פון יענער צייט אין דעם בוך, און אויך אנדערשוואו, למשל אין זיין ביאגראפיע,

אויב זי וואלט געוואוסט אז בנימין וועט איצט געבן דעם קלארא זומפ רעפעראט וואלט זי געווען באמת צופרידן.
א דאנק דיר גבריאלע פאר די זייער רירענדיגע ווערטער, עס זאגט זייער אסאך, און מיר זאלן זאגן טאקע יא כבוד דעמאנדיג פון קלארא זומפ. גוט.

דאס לעבן פון דער יוגנט, וואס איז אזוי היציג און טעמפּערעמענטפול, ווערט ערשט אפּגעקילט אין די מויערן מיט קליינע, פארגראטעוועטע פענסטערלעך, וואס לאזן נישט צו צו זיי קיין ליכט. אזוי האט געשריבן, ווי איר זעט, א צוויי און צוואַנציק יעריגער בחור, פון א שטעטל צווישן ווארשא און לאדזש, אין אן אויטאביאגראפיע וואס ער האט אריינגעשיקט אין דעם ייוואל, אינעם יידישן וויסנשאפטלעכן אינסטיטוט אין ווילנע אין יאר נײַנצן הונדערט פֿיר און דרײַסיק. יענעם ציטאט האט געבראכט דער פילאלאג און סאציאלאג מאקס וויינרייך אין זיין דערציטנדיקן מאנאגראף פון נײַנצן הונדערט פֿינף און דרײַסיק דער וועג צו אונזער יוגנט. דער טיפער ייאוש וואס לאזט זיך הערן פון יענעם בחור'ס אויטאביאגראפיע, אדער לכל הפחות פון זיין דיסקורס, איז בכלל נישט געווען קיין אויסנאם. ווי איך האב געזאגט באריכות נעכטען פאר די וואס זענען געווען, האבן די ערשטע יארן פון די ניינצן דרייסיגער יארן, מיט זייערע עקענאמישע אסונות, און מיט דעם אלץ מער בולטען שטייגען פון דעם אנטיסעמיטיזם אין פוילן און איבער גאנץ צענטראל אייראפע, געבראכט צו א א קריזיס, אדער אזוי האט עס אויסגעזען, אין דער פויליש-אידישער פאליטישער קולטור, און לכל הפחות ביי א נישקשה'דיגען גרויסען טייל פון דער באפעלקערונג, אויך א קריזיס אין דער פסיכיע. מ'שטיינס געזאגט. ווי איר קענט הערן פון דיאָ ציטאטן, פון דעמאָלט ציטאט, וואָס וויינרייך האָט געבראכט און האָט געבראכט אָנע שיר אנדערע, און וואָס האָבן אים אויסגעדאכט פאר טיפּש פאר דעם גאנצן דור, האָבן אלץ מער און מער פּוילישע אידן נישט נאָר געראנגלט מיט די טאָג-טעגלעכע שווערעקייטן פון דעם אלגעמיינעם עקאָנאָמישן בראָך, וואָס איז באפאלן גאנץ פּוילן אין די סוף ניינצן צוואנציקער יאָרן, און נישט נאר מיט די נאכאלץ מערסטענס ווערבאלע אנפאלן פון אנטיסעמיטן אויפן פוילישן רעכטס, וואס האבן מיט אלץ שטייגענדיגע אגרעסיווקייט געטענה'ט אז פוילן קען און מוז זעהן אירע אידן ווי א בלוט-זאנע. נישט נאר האבן אידן געראנגלט מיט אזעלכע אויסערליכע פראבלעמען הייסט עס, נאר דערצו האט מען געראנגלט אלץ מער און טיפער מיט דעם וואס וויינרייך האט גערופן אן אינערליכער מינערווערטיגקייט געפיל, א געפיל אז מ'האט נישט קיין צוקונפט שאנסן און אויכעט נישט קיין ווערט. אזוי האט דער מצב אויסגעזען אין די אויגן פון דעם פויליש-אידישן אינטעליגענץ לכל הפחות, אדער די וואס איך זאל באהאנדלען היינט. פאר וויינרייך, און פאר אסאך אנדערע גלות נאציאנאל געשטימטע אינטעליגענץ, האט עס אויסגעזען קלאר אז די סכנה פון אן אינערליכן בראך איז נישט געווען אויף א האר קלענער ווי די סכנות וואס האבן ארומגרינגלט אידן אבער לכל הפחות איז געווען קלאר אז די שליחות וואס די צייט האט ארויפגעלייגט אויף דער אינטעליגענץ איז געווען א קולטורעלע, א פסיכישע, א גייסטליכע. אזוי האט וויינרייך געשריבן ביים סוף פון זיין וועגס אונזער יוגנט, באנוצנדיג זיך מיטן מאדנעם בעגריף מענטשליכע טעכנאלאגיע ווי אן על רגל אחת בעגריף וואס נעמט ארום א וויזיע פון אנטדעקן דעם סוד וויאזוי צו ברענגען א רפואה גלייך צו דער פסיכיק פון דער ליידנדיקן מענטשן, ווי אזוי צו היילן דעם פארוואונדעטן אידישן איך. און דא וועל איך איבערהיפן אפאר אנדערע ציטאטן צו קומען צו דעם פונקט. דא שרייבט וויינרייך, עס איז קלאר אז אונזער אויסגעטרוימטע מענטשלעכע טעכנאלאגיע וואלט ניט געווען איבעריק אין קיין שום געזעלשאפטלעכער ארדנונג אין צייטן ווי אונזערע,

אז האט סאציאל וויסנשאפטליכע בעגריפן ווי אדאפטעישן. צו האבן מיר ניט געזען מענטשן אין מאריענטאל, א שטאט אין עסטרייך, וועגן וואס מ'האט געשריבן זייער א דעמאלט בארימטע סאציאלאגיע, וואס זענען ניט איינגעבראכן געווארן, ניט געקוקט אויף דער שוידערליכער לאגע? צו מיידט ניט דער פוילישער איד זייער אפט אויס דעם וועג פון פארברעכערישקייט, דאס איז אביסל א זייטיגע טעמע, וואס על פי סטאטיסטיק, לויטן פרינציפ פון גלייכבערעכטיגונג, וואלט ער אים געמעגט אויסקלייבן, מען דארף נאר ארויסקריגן דעם סוד וויאזוי עס געראט די דאזיגע מענטשן צו ברעכן די נארמע. ער וויל געפינען א וועג דירעקט צו דער פסיכיע, אין אן אופן וואס זאל ברענגען א רפואה אדער ברענגען עפעס א נוצן אין דער איצטיגער אידישער לאגע. אין זיין אויפמערק און זיין זארג פאר דעם פראבלעם פון אונטערשפארן און אויפמונטערן דעם פויליש-אידישן סוביעקט, איז וויינעך נישט געווען קיין יוצא מן הכלל צווישן גלות-נאציאנאליסטן. א גאנצע רעי גלות-נאציאנאליסטישע טוער און שרייבער האבן, דאכט זיך מיר, אנגעווענדט זייער אויפמערק און זייערע כוחות צום פראבלעם, ווי קען מען אונטערשפארן און איבערפארעמען דעם פוילישן איד, ער צי זי זאל קענען פארטראגן די אלץ מער אומפארטראגליכע פאליטישע און עקאנאמישע בעדינגונגען וואס לויערן. און וואס אסאך גאט'ס נאציאנאלע אינטעליגענץ האבן שוין געהאלטן פאר אומפארמיידליך. מער פון אלע אנדערע אויף דער אידישער פאליטישער גאס, האבן די ריטערס פון דער דארקייט געדארפט זיך זארגן פאר דעם אז מאסן פוילישע אידן זאלן אונטערגעבן, אננעמען אז קיין פאסיגע צוקונפט איז נישט צו דערגרייכן, נישט גוט אויף וואס זיי זאלן טאן, אז דאס זיין א איד הייסט נישט מער ווי זיין מינערווירדיג,

א בייטענדער בליק אויף דער וועלט, זיך אנגארטלען פאר שווערע צייטן, און אונטערצוהאלטן עפעס א פונק בטחון אין אונזערע אייגענע כוחות, אדער לכל הפחות אין אונזער אייגענע מענטשליכע ווירדע. היינט, דא מיט אן עולם וואס איז וואס קען זיך געבן אן עצה מיט אידישע טעקסטן, וויל איך.

עס איז געווען גרינג גענוג צו האפן אז מען וועט האבן א פעולה צום גוטן אויף דעם בא'עוול'טן פוילישן אידן איך, אידישן איך, דורך דעם כח פונעם ווארט און דורך דעם קולטור לעבן. נאר וואס דאס האט געקענט הייסן גענוי איז לאו דווקא געווען אזוי קלאר. מיט איין אויסנאם. פאר איין באשטימטע חברה אין דעם גלות נאציאנאלן לאגער זענען די ענטפערס געווען שוין לכל הפחות האלב גרייט אין פאראויס. איך האב אינזינען איין גאר גרויסע און בכבוד'דיגע חברה, צווישן גאלעס נאציאנאלע, גאלעס נאציאנאל געשטימטע מענטשן, דהיינו די אידישע סאציאליסטן פון אלע מינים, און דא אגב קומען מיר צוריק צו די בונדיסטן וואס איר האט ארומגערעדט נעכטן. ביי זיי איז כאטש איינס געווען שוין קלאר ווי דער טאג, דהיינו, וואספארא צוקונפט בילד זיי זאלן קענען מאלן פאר זייערע לייענערס און צוהערער. און נישט נאר וואס די סאציאליסטן האבן געהאט א ליכטיגע צוקונפט אויף וואס צו ארבעטן און האפן, דערצו האבן זיי געהאט שוין גרייט צו דער האנט א ריי טעאריעס, מען קען אפילו זאגן מיפן, וועגן ווי גענוי די מענטשהייט האט געקענט אהין דערגרייכן צו יענער ליכטיגער צוקונפט, און וואס פאר א ראלע עס קענען און מוזן שפילן אין דעם, אין אט דעם גאולה פראצעס, דווקא די בעוול'טע און שוואכע פון דער וועלט. אין א געוויסן זין האט דער סאציאליסטישער שרייבער מיט א סאציאליסטיש געשטימטן עולם נאר געדארפט געפינען פאסיגע פארמען און רעטארישע מיטלען צו פארקערפערן פארן עולם די אויך שוין באקאנטע און שוין געהייליגטע טעאריעס, מיפן און נאראטיוון, די דאזיגע תורת רעוואלוציע. א בולט'ע ביישפיל קענען מיר געפינען אין דעם בונדיסטישן פאעט כרש גוטגעשטאלט.

און ווייס נישט, יא איר קענט לייענען, איר קענט זעהן לכל הפחות וואו איך בין. און וואס בין איך אויסער אז ער זאגט דיאלעקטיש? גוט געשטאלט האט מער געשאטן פעך און שוועבל, און געשטעלט די אידן צו שפאט און שאנד, ווי אויסגעדריקט מיטגעפיל. און עס זענען דא פארשידענע אספעקטן דערפון, אבער איך קען אייך געבן למשל,

דאס איז שוין נישט דיין באבעס פילאסעמעטיזם קען מען זאגן. און עס גייט ווייטער און עס ווערט נאך ערגער אפילו. אידן האבן דורך זייער גאנצע געשיכטע זיך פאר'סמ'ט מיט זייער אימאזשינירטע אויסדערוועלטקייט, און תמיד געפונען פאר זיך א שפאלט ווי ווערעם און ער איז ספעציעל אומברחמנות'דיג

אין די טילן פֿון אײַערע אַרמײען רױבגִיריקע, אין שגעון בלוטיקע, אין זאָנעס זײַטע, האָבן זיך אונדזערע קרעמערס און ליפֿעראַנטן פֿאַרבאָרגן נאָכגעשלעפּט, מיט אײַך מיסחר געפֿירט, װאָכער געטריבן, װײַבער באַזאָרגט און תּבֿואה געליפֿערט. ייִדן גײען אַזױ װײַט, אַז זײ האָבן אַפֿילו פֿאַרקױפֿט זײערע אײגענע טעכטער, זאָגט ער, צו די לוסטן פֿון. בלוטדורשטיגע אירופע. נו, אט קומט די דיאלעקטיק, זארג זיך נישט. די פרומע האט נישט נאר געשטעלט א שפיגל פארן מיאוס אין פנים פון דעם אידישן גורל אין דער וועלט וואס איז אליין כולו מיאוסקייט, נאר אויך געוויזן אויף די לעזונגען און דער לעזונג וואס די פיפעקייט פון דער געשיכטע, די כיטרעסט פון דער געשיכטע, האט אריינגעלייגט צו די זעלבע אידן אין דער האנט. און דא.

מיר וועלן עס זיין, ס'הייסט ס'קען זיין אז מיר זענען נישט שולדיג אין די באלשעוויסטישע רעוואלוציע, אבער מיר וועלן יא זיין שולדיג אין די קומענדיגע. נישט היינט, איז מארגן. מיר, אן ברויט און רעכט, אן הויז, פארווארלאזטע און אין שפעט געלאזטע.

א סאמע גרינדער פון דעם ווארשעווער צווייג פון דער בונדיסטישער יוגנט ארגאניזאציע צוקונפט. און דא אין דער פאעמע זעען מיר ווי א געוויסער קעמפערישער נוסח פון מארקסיזם האט געקענט געבן דעם פויליש-אידישן לייענער, מיט סאציאליסטישע סימפאטיעס, א נייער איך-אימאזש, געבויט אויפ'ן אייגנארטיגע און געהויבענע ראלע פאר אידן דווקא ווי א רעוואלוציאנערע אוואנט-גארד, יא, און דווקא ווי די סאמע איבערגעגעבנסטע אונטערצינדער פון די אלטער און זינדיגער וועלט. דער מארקסיסטישער מאמענט ליגט אינעם ארגומענט, האבן שטיינס געזאגט, וואס די זעלבע באדינגונגען פון צעשפרייטקייט, באדנלאזיגקייט און גרעניצלאזע ליידן וואס האבן אזוי דערנידערט די אידן, מאכט פון זיי אביעקטיוו, האבן שטיינס געזאגט, די אידעאלע וועלט-ארסאניסטן. זיי טיילן נישט דאס ערד-קוגל אין אונזערס און זייערס, זיי האבן נישט קיין נאסטאלגיעס און אזוי ווייטער.

און דא ווערט די דאורקייט אידילאגיע אליין אין א געוויסן זין אויפגעלייטערט, העגעליאניש גערעדט, אין א ריינער רעוואלוציע מוף. עס פאלט אוועק אינגאנצן די אידישע פארווארצלטקייט אין מזרח אייראפע, די אידישע קולטור, אידישע לענ, ווי ווערטפולע זאכן, זיי ווערן באזייטיגט, און אויף זייער ארט גיט מען דעם אידישן לייענער, דורשטיג נאך בטחון און באטייט, א מוף פון גוואלד, העלדישקייט, און טאט, א ל זשאר סארעל. די באדנלאזיגקייט פונעם אידישן לעבן האט כלומר'שט געשאפן א אידישע מיאוסקייט און פארמיאוסטקייט וואס איז אייגנארטיג גרעניצלאז. מיט דעם כח און אימפעט פון דעם סאציאליזם, מיט דעם כח פון אימפעט פון סאציאליזם, קען די גרעניצלאזע מיאוסקייט און באדנלאזע ליידן ווערן איבערגעוואנדלט אין א רעוואלוציאנערע רציחה און געטריישאפט וואס איז אויך אן גרעניצן. פארשטייט זיך אבער אז נאר אזעלכע לייענערס וואס האבן שוין געהאט אזוי צו זאגן געמאלטע אויערן, אזוי ווי מען זאגט אין נייעם זאוואד, פאר דער סאציאליסטישער לערע, וואס האבן שוין געזען די וועלט און די געשיכטע דורך סאציאליסטישע קאטעגאריעס, האבן געקענט לייענען אזא ליד ווי א מין קאמפס רוף און מונטערונג, און נישט ווי למשל נאטאקע. פאר אזא שוין דערלייטערטן סאציאליסטישן לייענער, וואלט אזא ליד געארבעט ווי א דערמאנונג, א רוף צוריק צו דער אמונה אז ער צי זי איז געווען מער, ווייט מער, ווי א פארשמאכטער ארבעטער אויפן ראנד פון דער פוילישער עקאנאמיע און אויפן ראנד פון אייראפע. ניין, ער האט א גאט-געזאלבטער מיט א ספעציעלע שליחות, א וואזשנע ראלע צו שפילען אין דער אלגעמיינער רעוואלוציאנערער גאולה פון דער מענטשהייט. נישט נאר דורך די פאעזיע האבן סאציאליסטיש געשטימטע אידישיסטן געפרואווט אויפצומונטערן דעם עולם, עפענען פאר זיי ווידער א גייסטליכן האריזאנט. אז מען קוקט אריין אין דעם וויכטיגסטן אידישיסטישן זשורנאל פאר יונגעלייט אין פוילן צווישן די מלחמות, אין דעם ווילנער חבר, זעט מען גלייך אז די אנטיילנעמער און רעדאקטארן האבן גערעדט גאנץ אפען וועגן דער טרויעריגער לאגע אין אייראפע און איבער גאר דער וועלט, אזוי ווי וועגן די ביטערע מאטעריאלע און גייסטליכע לאגע פון אונזערע אייגענע לייענערס די אידישע יוגנט. ס'איז נישט געווען א זשורנאל וואו זיי האבן אלצדינג געשלייערט אונטער אזא שלייער פון פרעד און רויזן. דער זשורנאל האט געשריבן אפען וועגן די נצחונות פון דעם פאשיזם

שלעכטע פאליטישע אומשטענדען און פארקומענישן אין גאנץ ווייטע לענדער, וועגן וועלכע די יונגע לייענער וואלטן קוים געהאט אן אהנונג. אזוי למשל האט די כסדר'דיגע אנטיילנעמערין העלענע כאצקעלס באשריבן פארן פויליש-אידישן לייענער ווי די בורזשואזער נאציאנאליסטן אין ווייטע כינע האבן אונטערגעגראבט די ארבעטער און פויערים אין זייער אייגענע באוועגונג, און פארקויפט כינע דעם יאפאנעשן אימפעריעליזם כדי צו היטן דעם אייגענעם האבנגוטס. דא זעט מען אזא מין, דאס איז א שטיקל פון חאצקעל'ס באריכט וועגן כינע, איינע פון עטליכע באריכטן וועגן כינע. די רעוואלוציאנערע באוועגונג אין דרום כינע האט זיך אנטוויקלט מיט גרויס גיכקייט און כח, אלס איז גוט געגאנגען, די פויערים און ארבעטער זענען צוגעשטאנען צו דער באוועגונג, אבער די בורזשואזע נאציאנאליסטן האבן צעשטערט די אייניקייט פון דעם קאמינדאן. עס האט זיך ארויסגעוויזן אז ער באשטייט פון צוויי פיינטליכע טיילן, פון לינקע און רעכטע, און סוף כל סוף זיי האבן זיך אויסגערעכנט די בורזשואזער אז מיט די יאפאנער און די ענגלענדער קען מען דורכקומען, אפגעבן די ערד די פויערים אדער נאכגעבן די ארבעטער אויף די פאבריקן לוינט נישט, דאס הייסט בעסער צו בעסער צו אונטער צו גראבן די אייגענע באוועגונג, און וואס האט א יונגע לערנער געקענט מאכן פון דעם אז נישט נאר עס איז שלעכט דארטן אין עסטרייך און דארטן אין דייטשלאנד עס איז אפילו שלעכט אין כינע, אבער נו גוט. קעגן די אלע שלעכטע בשורות האבן די רעדאקטארן פון חבר כסדר ארויסגעפישט פאר די לייענער די פונקען סאציאליסטישע ליכט אין אט דעם פינסטערניש. אין יעדן נומער חבר האט דער לייענער געקענט געפינען צוויי נוסחאות סאציאליסטישע האפענונג. מער קאמוניסטיש געשטימטע

צו באזינגען וועגן ראטנפארבאנד פאר די מיט ווייניגער אומקריטישע באציאונגען אדער ווייניגער אומקאמפליצירטע באציאונגען צו דער סטאליניסטישע נוסח פון סאציאליזם, פאר די בונדיסטישע לייענער מעג מען זאגן, האט מען תמיד געבראכט ראיות און דערמאנונגען אז די סאציאל דעמאקראטישע ארום אז די סאציאל דעמאקראטיע ארום דער וועלט און אויך דא אין פוילן לעבט נאך און שטרעבט ווייטער. אזוי למשל האט חאצקעלס געענדיגט איר כינע באריכט מיט א פונק האפענונג. און אויך נביאות, מ'קען זאגן. זי זאגט ביים סוף, ס'איז שווער פאראויסצוזאגן ווי עס וועלן זיך ווייטער אנטוויקלען די געשעענישן אין כינע, וויבאלד אבער די הויפט אויפגאבע איז ניט געלעזט, דאס הייסט, ווי לאנג די דארפישע באפעלקערונג, און דאס זענען פון אַכציק פראצענט ביז נײַנציק פראצענט פון די כינעזער, זענען ניט באפרידיגט מיט ערד, קען אין לאנד ניט זיין קיין רו און קיין ארדנונג, אין כינע וועלן נאך געוויס פארקומען גרויסע און וויכטיגע געשעענישן. נו, זי האט פארשטאנען עפעס וועגן פויער סאציאליזם, זי האט דורכגעלעבט דעם רוסישן רעוואלוציע אויכעט, וואס זי איז געווען א גרויסע שטיצער דערפון, לכל הפחות ביי מיינע. מען האט געבראכט באריכטען וועגען סאציאליסטישער אינטערנאציאנאליזם, חבר'שאפט צווישען אידען ארבעטער און נישט אידישע ארבעטער, אפילו אין די חורבות פון דער רויטער וויען אין פעברואר נײַנצן פֿיר און דרײַסיק האט מען געקענט געפינען האפענונג. מען האט געענדיגט די באריכט וועגען די וויסטע מפלה פון די סאציאליסטען אין וויען אזוי. נישט נאר וואס די ארבעטער האבן געקעמפט העלדיש, יא, דער העלדישער קאמף פון די עסטרייכישע ארבעטער האט ער, זיי האבן געקעמפט העלדיש, פרויען און פילע קינדער האבן געקעמפט אין די גאסן, זיי זענען נאך נישט פארלוירן, און דער העלדישער קאמף פון די עסטרייכישע ארבעטער האט ארויסגערופן גרויס באגייסטערונג און מיטגעפיל ביי די ארבעטער אין דער גאנצער וועלט, אלע זענען זיי שטאלץ מיטן העלדישן קאמף פון דער עסטרייכישער חברים, הגם זיי זענען באזיגט געווארן, האבן זיי אבער מיט זייער קאמף באוויזן אלע זייערע שונאים און אלע סערסאנעם אז זיי זענען אויך ווייטער גרייט צו קעמפן פאר פרייהייט און רעכט, און די ארבעטער פון פארשידענע לענדער האבן אויסגעדריקט זייער סאלידאריטעט, אויך דא אין פוילן און אזוי ווייטער, איז נאך נישט פארלוירן, יא? נאר וואס וועגן די קולטור שאפער צווישן די גלות נאציאנאליסטן וואס האבן געוואלט ברענגען עפעס א רפואה פאר דעם פארוואונדעגטן פויליש-אידישן סוביעקט, נאר וואס האבן נישט געוואלט אדער נישט געקענט

אזעלכע שאפער האבן אזוי ארום נישט געהאט קיין פארטיגע מיפן און נאראטיוון אנצואווענדן, זיי האבן געדארפט שאפן אייגענע וועגן און מיטלן פאר זיך, און טאקע צו טאפן אין דער פינסטער. וויאזויזשע קען מען געבן דעם בא'עוול'טן און האפלאזן סוביעקט נייע האפענונגען, נייע אויסדויער כוחות, אן קיין שום קלארן האריזאנט, אן קיין שום צוזאגן און אלס אז אלס וועט ווערן בעסער מיט דער צייט? לאמיר זעהן וויפיל אזייגער עס איז, אנטשולדיגט איך האב נישט מיין זייגער, דא שטייט ערגעץ? האלב איינס. האלב איינס, און דאס ענדיגט, אה! שכוח. און דאס ענדיגט זיך געווענליך ווען? ווייל ווי מיינע טיטלען איז זענען מיינע ארבעטן תמיד צו לאנג אז ער דארף וויסן אז ער זאל עפעס איבערהיפערן. ביז איינס, אקעי. אקעי גוט, ס'לאמיר זאגן ביז איינס. איז אין דעם פאל וועל איך איבערהיפערן מיכאל בורשטין, כאטש זייער אן אינטערעסאנטער מענטש, דאכצעך מיר. ער וועט האבן א גאולה אין אנדער מאל. נו. און קומען צו צו איין פרואוו, נישט אפשר די איינציגע, אבער איין פרואוו דאכצעך מיר, און אפשר אפילו א דורכגעפאלענע נאר פארט אן ערנסטע, צו געפינען א מין פאעטיק וואס זאל ברענגען א טרייסט אן דעם עצם מיפ פון דער סאציאלער הגרלה. און דא רעד איך דא רעד איך וועגן א יונגע פאעט וואס איז געקומען אויף דער וואס האט זיך באוויזן אין דער וועלטליכע אידישע קולטור גאנץ שפעט, אין נײַנצן איין און דרײַסיק, נאר וואס איז כמעט גלייך געווארן א פענאמען אין דער אידישע פאעזיע, דער יונג ווילנער פאעט חיים גראדע, וואס מיר קענען בעסער אפטמאל ווי א פראזאיאקער צוליב זיין נאך-מלחמה'דיגע פראזע. אגב, עס קען אויך זיין אז א צווייטער יונגער ווילנער פאעט אין ווילנע, וואס האט דעמאלט ערשט געמאכט זיינע ערשטע פאעטישע טריט, איז געווען מער, ווייט מער, אמביציעז און איבערגעגעבן דיו שליחות ווי גראדע, און איך האב אינזינען פארשטייט זיך אברהם סוצקעווער. נאר סוצקעווער איז א מער קאמפליצירטער פאל אפשר, אפשר דווקא ווייל ער איז א מער הצלחה'דיגע פאל, און אים לאז איך אויף א זייט, כאטש אפשר איך וואלט געוואלט האבן די צייט צו רעדן מיט אייך וועגן סוצקעווער'ס ראלע אין דעם אלעם. נו, צו גראדע. ווי מיר ווייסן פון דער גראדע פארשונג פון אברהם נאווער שטערנען און דזשאסטין קעמי, האט דער יונגער גראדע פולשטענדיג מיטגעטיילט

סיי פון זיין פארשטאנד וואס ער איז פולקאם הילפלאז אנטקעגן די וועלט קאטאסטראפעס אין וועלכע די ספעציפיש אידישע קאטאסטראפע איז איינגעבונדן, סיי פון דעם געפיל אז ער איז בא'עוול'ט, אונטערגעדריקט, א קרבן, הפקר, א הבל אין א וועלט פון קיינען, יא, א געפאנגענעם אין א תפיסה, דאס זענען אלע גראדע אימאזשן.

גראדע האט פארקערפערט אט די כוונה אין סאמע מיטל פון א קרעדא ליד פון און פון זיין ערשטלינג ביכל לידער וואס איז ארויס אין סאמע אנטשולדיגט אין סאמע טיטל פון א קרעדא ליד און פון זיין ערשטלינג ביכל לידער וואס איז ארויס פרילינג נײַנצן זעקס און דרײַסיק וואס איז שוין געווען פארטיג אין שפעט פֿינף און דרײַסיק אי דאס ליד אי דאס בוך האט ער געגעבן דעם קלינגענדיגן אפירמאטיוון נאמען יא. יא. און וואס האט געדארפט, און וואס האט גראדע'ס באיאונג באשטאנען? יא. נישט אין עפעס גוט געשטאלטיש, מ'שט אינז געזאגט, נישטא איז אין גראדע קיין שפור פון דעם צוטרוי וואס מיר געפינען אין אזא סאציאליזם פאעט ווי גוט געשטאלט, און נישטא קיין שפור פון גוט געשטאלט'ס צוטרוי אז דער פאעט קען אויפמונטערן דעם פויליש-אידישן לייענער און געבן אים צי זי א ניי האריזאנט און א נייע שליחות דורך א פאעזיע וואס מאביליזירט דעם סוראלישן סאציאליסטישן מיף און פאטאס. גראדע'ס אפגעשטאנענקייט פון אזא צוגאנג האט זיך נישט גענומען פונען אנטיפאטיע צו א גלייכגילטיגקייט, גלייכגילט צום סאציאליזם אליין, פארקערט, ער איז זיכער געווען גאנץ סימפאטיש געשטימט, און קען זיין אז ער וואלט געהאט געוואלט גלייבן באמונה שלימה ווי גוט געשטאלט, אי גלייבן אין דעם זיכערן און באלדיגן נצחון פון דעם סאציאליזם, אי גלייבן אז פוילישע אידן וועלן קענען שפילן א ווירדיגע ראלע אין אים, דאס הייסט, זיין א, אבער ער האט נישט געקענט גלייבן, דאכט זיך, יא? ווי נישט ווי. האט ער געזען דעם מצב אנדערש, האט נישט געקענט גלייבן אז דער אידישער פאעט פון זיין צייט, אין א רענדיגן לאנד ווי פוילן, אין א העק ווי ווילנע, וועט קענען האבן א באדייטפולע ווירקונג, שוין אפגערעדט ברענגען די גאולה אויף דער וועלט. און דאס איז עפעס וואס אברהם נאווערשטערן שטרייכט אונטער, גראדע איז געווען גאנץ ערליך און אפן וועגן דעם אוממאכט

כאטש דאס איז אביסל מער קאמפליצירט ווייל ווי כעמי שטרייכט אונטער ענדיגט זיך מיט יחזקאל וואס איז אסאך א מער אויף זייער א פינסטערע ליד א פאעמע עס איז מ'קען דאס ארום רעדן אבער מילא ווען די צייט וואלט געלאזט וואלט איך געקענט ווייזען דוכט זיך אז די לידער שליסן איין א נאראטיוו אדער א אימאזשען נאראטיוו וואס זאל פירן דעם לייענער פון קאטאסטראפע ביז באיאונג דער פאעט פירט אונז פון א פילפאכיגן צעפאלענקייט און געפאלענקייט

און אזוי ארום צו דערגרייכן צו א נייע פאזיטיווע באציאונג צו דער וועלט ווי זי איז, אפילו ווען מען איז פולקאם מאכטלאז צו בייטן די ווירקליכקייט, אדער בעסער געזאגט, די ווירקליכקייט אויסער דעם אינערליכן 'איך'. נו, ווי גענוי פרואווט גראדע צו באיאן די וועלט אין און פאר דעם לייענער? דא קומען מיר צום גאר מאדנעם

אן גייענדיגער און אומענדליכער אנטוויקלונגס פראצעס, און לאמיר זיך ווענדן צו איינע פון די עיקרדיגע לידער, דאס צווייט צום לעצט אין סיקל ביים שיין פון דער לבנה. ס'איז א וואונדערליך ליד. און סיי נעמטס אן אנדערש וויל עס ליינען, וועל איך עס פיר ליינען. ביים שיין פון דער לבנה. ביים שיין פון דער לבנה אין מיין קליינעם חדר, קוק איך אויף מיין גוף דערנאקט און פארטיפט, איך וואלט געדארפט זאגן ביים שיין פון די לבנה, אבער בלייב מיט מיר. און אויסגעטאנענער פון אלע קליידער לייען איך מיין לייב, מיין לייב מיט ווי היעראגליפן שריפט. ווי א יעדע עפאכע לאזט זיך שטיין איר צייכן, האט אויף מיר מיין אפשטאם געלאזט איר שפור. אַזש פֿון דער שימפּאַנזע ביז צום מענטש צו גרעכן איז געווען מײַן וועג דורך דער נאַטור. מײַן קערפּער איז דער חלום פֿון דער האָרכער גאָרילע, וואָס האָט געלעבט אין אורװאַלד לאַנג, שוין לאַנג, אַ שמייכלענדיקער מויל, אַ שמייכלענדיקער מוילעך אויס זיך די אידיליע, ווען איך בין נאָך געווען אָראַנגוטאַנג. פֿון דזשונגל-שייכות דורך, דורכן מילכוועג צו אַ וועלט אַ נײַער, גייען מײַנע בלוט-טראָפּנס ווי שטערן אויף, א גאט צו ווערן איז דער מענטש נאך אבער צופיל חיה, שטייג איך מיט דעם ליד פון אייביג אין ארויף. וואס איך בין געווען איז איצט אזוי ניט וויכטיג, וויכטיג איז פאר מיר וואס איך וועל זיין, ווי אין מיטן טאג ווערט אין מיין צימער ליכטיג, ליכטיג ווערן מיינע ווערטער אין לבנה שיין. יא, ס'איז שיין, יא. אבער און אויכעט זייער קאמפליצירט, ווייל ס'האט זייער א ריי קאמפליצירטע באציאונגען צו די אלע פריערדיגע לידער, און דאס איז שווער צו פארשטיין.

דער דאָזיקער קראַנקער לבֿנה, זי אַנטדעקט די סאַמע גראָטעסק פֿון דער ברודיקער און שענדלעכער אָרעמקייט פֿון אַ װילנער הינטישער הױף. עס איז אַ גאַנץ אַ מיִסע און אַ דערציקנדיקער ליד, װאָס ענדיקט זיך אױכעט, אַגבֿ, מיט דעם פּאָעט אַף זײַן בעט אין זײַן קלײנעם חדר, פֿאַרלױרן אין זײַן געדאַנק. יאָ, איז דאָ האָבן מיר אַן אױסגעהעלטער לבֿנה, דאָס די ליכט, װאָס זי װאַרפֿט, אַנטדעקט פֿאַר דעם פּאָעט און פֿאַר אונדז, אַ באַהאַלטענע

באשמעקן פארזיכטיג מיין איצטיגע געשטאלט, זיי צערטלען מיך מיט הייסע ציין און שארפע נעגל, מיר האבן דורות זיך געראנגלט דו זאלסט זיין, דער דזשונגל איז צו מיר איצט עולה רגל, און איך גיי העכער אויף צום שטערן שיין. נאר אט דאס צווייטע ליד האט ארויסגעבראכט נאך א דימענסיע פון וואס דער תוכן פון דער נייער סוביעקטיוויטעט האט געקענט זיין, אדער בעסער געזאגט, נישט געקענט זיין. און יא, מאכט גראדע קלאר א פיינליכער אפער, ער מאכט א פיינליכער אפער וואס דער סוביעקט וועט דארפן אננעמען כדי צו בויען א מער פסיכיש געזונטן 'איך' אויפן סמך פון דער או עוואלוציע מיף. מ'וועט דארפן אנערקענען אז די פרייהייט איז נאר אן אילוזיע.

אין יעדן מאמענט איז דער מענטש ווי ער איז נישט קיין שלעכטער צופאל, ווי ער זאגט ערגעץ אנדערש, נאר דאס אלץ וואס ער וואס עס האט געקענט זיין אין דעם מאמענט פון אן אייביג שטייגענדיגן פראצעס, נאר אויב אזוי מוז דער וואס זעט די וועלט אין איר צוזאמענהאנג אויך מקבל א באהבה זיין אז נישט די וועלט קען מען בייטן, נאר דעם אייגענעם אויסקוק אויף איר. יא! דאס הייסט מיין גורל איז מיין טוגנט, מיין פאטום איז דער מילך וועג צו מיין גרעיס. גראדע'ס אנבאט צום לייענער איז אזוי ארום נישט קיין פעטע ביסן. מ'מעג זאלבן די נשמה און אויפהערן זיך צו פילן מינערווירדיג, נאר מ'מוז אננעמען דאס וואס דיין גורל ברענגט דיר, און דאס איז נישט אלץ. עס איז דא א טיפערער פראבלעם וואס איר קענט שוין זעהן אין גראדע'ס מאשין פון פאעטישער דערלעזונג, און וואס דזשאסטין קעמי האט אונטערגעשטראכן אין זיינע זאכן. פארוואס זאלן זיינע לייענערס גלייבן בכלל, זיין גערירט בכלל, אין א מיף וואס ער האט קענטיג ארויסגעצויגן פון פינגער גלייך פאר די אויגן זערא? דזשאסטין קעמי גיבט דעם פראבלעם א טרעפיק אין נאמען. גראדע'ס נייער גלויבן איז געווען א געוואלטער גלויבן. ער בויט אן די לייענערס, און לאמיר געדענקען אז זיינע לייענערס צווישן דעם ווילנער אידישיסטישן יוגנט זענען געווען ביז גאר פארוועלטליכט שוין, א גלויבן וואס הענגט אפ פון א מיף וואס ער האט אויסגעכישופט גלייך פאר זייערע אויגן. און מעטאפיזיש גערעדט, פארוואס זאל מען אננעמען דעם בלויזן פאקט פון דער עוואלוציע ווי א ראיה אז דאס לעבן ווענדט זיך צום גוטן? אפשר איז עס סתם וועלט-צופאל?

א מין ערפארונג וואס האט געקענט רעדן צו די פאקולטעטן גאר אנדערע פון די וואס האבן צו טון מיט דער פילאסאפיע צי דער טעאלאגיע. צוויי שטריכן פון זיין פאעטישן צוגאנג באטן אן א מער ברייטהארציגן פארשטאנד פון וואס גראדע האט געפרואווט צו טון דא. דער סאם פאקט וואס ער אליין האט אונטערגעשטראכן דעם פראצעס אספעקט פון דעם מין גלייבן

און פארווערן דאס אייגענע הארץ צו גלייבן און זען אין דער וועלט און אין דעם מענטש אין דעם מענטש עפעס ווערט און שיין, נישט געקוקט אויף דער מיאוסקייט פון דעם מענטשליכן לעבן און גאנג. און אזוי ארום ווייזט גראדע דעם לייענער אויך אז ער פארשטייט אז דאס גלייבן

יא, איבונגען. און אז מיר דערקענען אט דעם עלעמענט אין גראדעס צוגאנג, פארשטייען מיר אז היסטאריש-קריטיש גערעדט, איז די פראגע וואס מען זאל שטעלן לגבי זיין באיאונג פאעזיע, נישט ווי האט ער געקענט זיך ריכטן אז א מאדערנער וועלטליכער לייענער זאל קענען שלינגען אזא אידיאסינקראטישע אליינגעמאכטע מיף, נאר בעסער, ווי אזוי אזא מיף

קענטיג איז וואס פאגל רעדט דא מער רואיג און ברייטער ווי גראדע אז בשעת פאגל איז געווען אויס און העלפען קינדער צו באנעמען די מאדערנע וועלט ווי עפעס סיי פאנטאסטיש סיי מענטשליך, גראדע פון זיין זייט האט פארשטאנען און קאנסטרוירט זיין שליחות מער ווי א מין פסיכישע גיכע הילף אין א שעת חירום אז ער האט געדארפט העלפען זיינע לעיענער שוין נישט קיין קינדער זיך באציען צו די וועלט ווי עפעס אנדערש ווי קאטאסטראפע.

דאס גוטע קינדער בוך למשל האט נישט איבערגעגעבן א מוסר השכל אדער א פארטיגע לערע, נאר גיכער, און דא ציטיר איך, אריינגעצויגן דאס קינד אין א קאנקרעטער מיטארבעט מיטן אידעע וואס עס האט געדארפט פארקערפערן אין א מוסטער, א פארעם. זיין תשובה, מיר גייען ביז איינס דרייסיג צו ביז איינס? ביז איינס. גוט. נו, עס איז דא וואס צו זאגן, וואו צו גייען, אבער שוין, מיר האבן גוט ארומגעשווומען א וויילע אין דעם טיפן עק מיט גראדע איז זיך ענדיגט דא, און איך לאז אפן צו אפאר פראגעס, באמערקונגען, איך האף זעהר אז

פיר לאנגע און פיינליכע וואכן שרייבן אומצאליגע זייטן וועגן דעם וואס זענען אלע רמש, ליידער, ווייל איך האב נישט קיין קלארן ענטפער. איך וואלט געזאגט אויף וויפיל איך האב אן ענטפער, well, אייגענטליך האב איך יא געשריבן וועגן דעם. עס זענען דא צוויי מעגליכע ענטפערס וואס וואלט, וואס אויב זיי זענען גערעכט, און ליידער האב איך נישט קיין ראיות, אויב זיי זענען גערעכט וואלט מאנגא יא גוט אריינגעפאסט אין א געוויסן זין אין דעם אלעם,

איך וועל ברענגען איין ענטפער פון דאנען, און איין ענטפער ברענג איך פון חיים קאזשדאן'ס זייער פראבלעמאטישע נאר זייער אינטערעסאנטע בוך וועגן מאנגער, וואס איז פראבלעמאטיש ווייל מ'קען נישט וויסן אויב ער רעדט ווי פון זכרונות וועגן, נאר צו פון קריטיש. איז לאמיר אנהייבן מיט קאזשדאן ווייל ס'איז זייער, ס'איז זייער גראב ווי קאזשדאן איז געווען, אבער זייער אינטערעסאנט, יא. ער זאגט, מאנגער איז געקומען אין מגילה לידער צו ברענגען א טרייסט, די אידישע לייענער, פול סטאפ, יא, און און און דווקא צו די צו די ארבעטער לענער וואס זענען געווען זיינע נאענסטע און באליבסטע און אלצדינג איז ארום די אזויגערופענע ווארשער ארבעטער, און דאס איז געווען מאנגער'ס אמת'ער עולם, און עס קען זיין אז דאס איז אייגענטליך קאזשדען'ס ציל, איז צו ווייזען אז מאנגער האט געוואלט שרייבן פאר די ארבעטער, עס איז נישט אינגאנצן קלאר וואס וואס איז זיין ציל דארטן, אבער ער זאגט, און ער ער זאגט דאכט זיך לויט אייגענע איבערלעבונג, ווייל עס איז דעמאלט דארטן געווען, אז אז די סאמע לערנען וועגן אי וועגן די מיעסע געשטאלטן ווי המן הרשע אי וועגן די ניי געשאפענע ווי פאסטער גאסע האבן געבראכט א מין טרעסט לכל הפחות. ער ברענגט נישט קיין ראיה וואס מאנגא האט דאס געטון בכיוון. און און עמען איז אויף וויפיל מיר האבן שוין אסאך מאנגער פארשונג בלייבט מען שטיין ביי דעם זעלבן געפיל אז סדאכט זיך אז ער האט געוואלט ברענגען א טרעיסט אז ער האט געהאט אסאך צוטרוי אין וואס פאר א ווירקונג די פאעזיע קען האבן און דאס קען מען זעהן שוין אין רוסקי'ס באהאנדלונג פון מאנגער אין ברידזש אוו לאנגינג אבער מער ווי דאס איז שווער ארויסצודרינגען חוץ פון איין זאך וואס עפרת גאלעד ברענגט אין איר בוך זי ברענגט זיינס רעפעראט וואס איז געהאלטן אין רומעניע, וואס זי האט אויסגעפישט פון ערגעץ אין אין נײַנצן פֿיר און דרײַסיק, פונקט צו דער צייט ווען וואו ער זאגט, ער זאגט זיך ארויס ווידעראמאל קעגן אלע אלע מינים פאליטישע פאעזיע, יא, ער זאגט דאס וועט גארנישט ברענגען קיין נוצן, אזא קרעדא פאעזיע, אזא מין, אזא מין, נישט קרעדא פאעזיע, ער נוצט א בעסערע ווארט, אזא מין פלאקאטן פאעזיע וואס איז איז איז נישט ווערט. די אמת'ע פאעזיע, די עכטע קלאסישע לירישע פאעזיע,

ער איז נישט געווען אזא לופט מענטש וואס האט נישט געוואוסט אז היטלער איז געקומען צו דער מאכט, ער האט געשריבן זייער אסאך, געשריבן פאר געלט, מען קען מודה זיין, אבער געשריבן אין אלע רובריקן אין דער, אין דער, אין דער, וואס איך האב נישט געוואוסט ביז איך האב געליינט איר בוך, וועגן די בראך פון דייטשע אידן, וועגן די שלעכטע ווינטן פון דער צייט, איז קלאר אז ער האט עס געהאט אין זינען, דאס קען מען זאגן לכל הפחות, אבער וואס גענוי ער האט געוואלט טון, איז מיר נישט אינגאנצן קלאר.

און מיט וואס האט סאציאליזם אים געקענט געבן? קלאר אז ער זעט די דער עצם פראבלעם אין געלט, יא, אין די וועלט פון, אין די גירעכקייט פון געלט און קאפיטאליזם, יא, און דאס איז ראשית כל, און איך מיין אז מען קוקט אויף זיין רעטאריק פון וויאזוי די היינטיגע צייטן זענען מיאוס, איז עס גאנץ, שטימט עס גאנץ גוט מיט א מיט א געוויסע גאמע פון די סאציאליסטישע רעטאריק וועגן די ווען די ווען די די אייראפעער האבן געבראכט די די די הארן האבן געבראכט די ערשטע וועלט מלחמה ווען זיי איז געווען שווער מיט די ארבעט, איז א מין אזעלכע זאכן זענען דארט און דא אין די פאעמע. און ביסט גערעכט אז עס איז גאנץ. אוממיטלבאר פאר א בונדיסט, און איך מיין אז איך מיין עס איז אפשר דזשאנאטאן פרענקל אדער מענדעלס מענעלסאן האט באמערקט אז א בונד האט תמיד געוואלט געדארפט ראנגלען מיט אזעלכע הערש לעקערטיזמס אין זייערע ראנגען, און צוריק גערעדט וויפיל קען זיין אז ביז איין און דרײַסיק איז ער שוין געווען אביסל דערווייטערט נענטער צו די קאמוניסטען זיכער דא אזא מין ער ווייסט נישט דאס וואס ער ווייסט וועגען אים לויט די לעקסיקאן איז וואס געווען הונדערט פראצענט א בודהיסט. ס'קען אויכעט זיין אז מ'קען זאגן און און טון זאכן אין די פאעזיע וואס מ'טאר נישט טון אזוי צו זאגן אין דער פאליטישער געדאנק ביי די בודהיסטן. דאס הייסט די פאעזיע מעג אזוי אונז לאזן אויסלאדן אונזערע ענערגיעס און זיך אנגארטלען ווידעראמאל אויף מארגן. דאס איז אזא מין א מין מ'האט אזא מין באגריף פון די פאעזיע אבער ביסט גערעכט אז דאס איז גאנץ אקטיוויסטיש. נו, איז אויב אזוי וויל איך אייך באדאנקען. הו, נו, נו. איך קען בלייבן, איך פאר אהיים זונטאג אינדערפרי, עס מאכט מיר נישט אויס.
מיינע פראגע איז וועגן די אידעעס צו פאראן אין אידישע ליטעראטור

ס'דא א א עפעס גרעסער פון נאר וואס וואס איז פאראן מיט די אידן, אפשר אין אנדערע פעלקער אויך טראכטן וועגן וואס וועגן נישט האבן קיין ווערט, און אויך שרייבן וועגן פאעזיע וועגן רעוואלוציע, רעוואלוציע יא, אבער אפשר אויך וועגן עוואלוציע. איין זאך וואס איך קען ענטפערן אויפן סמך פון קעמי'ס פארשונג, וואס ער זאל ארויסגעבן, איז וואס די דיסקורס וועגן עוואלוציע איז זיכער געווען א פארשפרייטע זאך אין די יידישיסטישע קרייזן פון ווילנע, דאס לכל הפחות, און שוין געווען אין די פאעזיע, און קלאר אז גראדע וועסט דאס, ביי לעיזער וואלף'ן. לעיזער וואלף האט שוין אין זיין עווערגינגאו היס עס? ער האט אל, ער האט, ער שפילט אסאך און טיף און ברייט מיט דעם באגריף פון עוואלוציע. וואס ער טוט נישט, אויף וויפיל איך ווייס פון קעמי און פון מיין קענטעניש מיט וואלף וואס איז סאך קלענער, איז ער מאך נישט פון דעם קיין פאזיטיווע מיף. יא דאס איז אווערגינגאו איז אייגענליך וועגען עפעס א מאדנע מין סאסקוואטש וואס עוואלירט נישט יא ס'איז אבער איז איז עוואלוציע איז גארנישט יא עס איז עס העלפט נישט אבער ס'איז דא ערגעץ אנדערש וואלף האט אפילו אין א קורצע ליריק עפעס וועגען עוואלוציע ניין רעוואלוציע איז איז קלאר אז ראשית כל איז דא א גראם יא אבער יא און איך איך קען עס קען זיין עס איז דא אין די פוילישע פאעזיע איך ווייס נישט גענוג. צו וויסן, איך מיין אז מ'קען תמיד לייגן גוט געלט אויף א געוועט אז איצט וואס מיר האבן סוף כל סוף מענטשן וואס נעמען זיך ערנסט צו דער פוילישער קאנטעקסט פון דער פוילישער אידישער ליטעראטור וועלן מיר אנטדעקן אז יא, עס איז דא געווען עפעס א מין דו-שיח, אזא מין דיאלאג, למשל, קלאר למשל אז איך האב גענוצט יענע ווארט לעגענדע, וואס איז ביי פאגל, און דאס איז הונדערט פראצענט א פויליש שפראך, א פויליש ליטעראריש ווארט, און קאראלינע שמאניאק למשל טענה'ט מיט רעכט, טענה'ט צו מיר און מיך פארבעסערט, אז ביי סוצקעווער איז דאס זייער א וויכטיג ווארט לעגענדע, פון אנהייב און זי זאגט דאס איז הונדערט פראצענט ארויס פון די פוילישע ליטעראטור. וואס גראדע האט געוואוסט וועגן די פוילישע ליטעראטור איך ווייס נישט, איך בין נישט אינגאנצן זיכער אז אלע זענען געווען אזוי טיף פארטאן אין דעם ווי מען קען מיינען, איך מיין אז מען קען שטופן אביסל צו ווייט מיט דעם, אבער קען זער און זער זיין אז ווען איך וואלט געוואוסט גענוג, וואס איך ווייס נישט, וועגן די פוילישע קולטור וואלט איך אנטדעקט אז דאס איז א צווייג פון א ברייטערע שמועס וועגן עוואלוציע. נישט זיכער, איך מיין אז ביי גראדע איז עס גיכער אן ענטפער צו א אינערליכע אידישע דיסקורס דווקא אין ווילנע,
אז דאס איז אפשר א האלב פראגע און האלב באמערק, ווי אלע אקאדעמישע פראגעס. כ'וויל פרעגן פארוואס דו האסט אזא שלימען פארשטאנד פון דעם פאלגענדן געזעץ.
סיי נעכטין סיי היינט מסתבר סיי מארגען האט איר קאנצענטרירט אויף א מאמענט סאיז הייסט אז מיר קוקען ניט אויף דער עוואלוציע פון געדאנקען נאר מיר האלטען פונקט אינמיטען אין א שיכט אין א ספעציעלער צייט און דאס איז מיר זעהר אינטערעסאנט און איך מיין אז עס איז א, איך דאנק דיר פאר וואס דו האסט דארט געטאן, און אונז דערציילט אביסל וועגן דער גראדע וואס האט געשריבן יא, און דער גראדע וואס האט זיך פאראינטערעסירט אין גראמען און אין עסטעטישקייט און אין אסאך אינטערעסאנטע ליטערארישע פארמען וואס שפעטער האט ער ניט

אפשר צו לעיל עס ער זאגט עפעס אינעם בריוו איצט מוז איך צוריק צו פרואווען צו געפינען א וועג צו יא דאס הייסט עס איז נישט וואס קלאר אז דאס איז נישט געווען קיין לייכטע ביסן און קלאר איז נישט געווען קיין פראיעקט וואס גראדע האט געקענט אויסהאלטן איר וואלט געזאגט אפשר וואלט געזאגט וואלט ווייס נישט אויב די פראגע אויף וואס איך זאל קאנצעטרירן איז וואס קומט פאר שפעטער ווייל וואס קומט פאר שפעטער איז גראדע באשליסט אז שאופענהאוער איז גערעכט ער באשליסט דאס שוין אין זיבן און דרײַסיק און נישט דא וואס וואס רעדט אים איין אנדערש? די וועלט איז ליידיג איז ליידיגע חיות און ווילן און מערדער און רציחה און וואס איז דא צו זאגן? יא, דאס איז דאס וואס קומט פון מיר גראדע. און איך ווייס נישט אפילו אויב ער האט געמיינט אנדערש במשך פון יענעם אנדערהאלבן יאר. קלאר זיך געראנגלט. איך וואלט געזאגט נאר אז מיין אינטערעסע צו מאמענטן האט געוויסע שוואכקייטן, אבער איך קום נישט צו געבן א נייע טעאריע פון גראדע, דאס הייסט איך נעם אן אז די אלע זאכן וואס ער באהאנדלט זענען, גענוי ווי דו האסט געזאגט, פרואוון צו דעטאפן א וועג אין א מאמענט פון אומבאשטימטקייט. אבער דאס בוך איז וועגן א מאמענט פון אומבאשטימטקייט, אין דעם זין פרואוו איך, כ'ווייס נישט אויב עס וועט געלונגען, אבער מיר זעען. פרואוו איך צו זאמלען, צו ארגאניזירן נישט לויט, אפילו נישט לויט פיגור, און על אחת כמה וכמה נישט לויט באוועגונג, נאר לויט מאמענטן פון געדאנק וואס זעען אויס צו מיר ווי פרואוון צו דערטאפן צו עפעס אדער אין אייעם פארשטאנד פון א מאמענט וואס האלט זיך אין איין בייטן, אדער פון, אדער אפילו עפעס א מין פעולה וואס מען קען ברענגען אויף, און דאס איז אויף אזוי ווייט ווי גראדע קען גייען. און די צייט לאזט נישט סאו מען קען נישט, עס קען זיין אז מען ברייטערט דעם פאוקוס וועלן מיר געפינען אסאך מער פון אזעלכע זאכן, מען פלעגט וויצלען וועגן נישט בונדיסטן נאר בודהיסטן, אבער אייגענטליך עס וואלט געווען אינטערעסאנט צו פארשטייען וואס רעליגיע האט געזאגט אין אזעלכע צייטן, און דווקא נייע מינים רעליגיעזקייט, קען זיין עס. אז אריאל וועט זיין א גוטע מענטש צו פרעגן וועגן דעם דווקא, אבער עס קען זיין, יא, עס זענען דא מענטשן וואס אינטערעסירן זיך אין שפעט-טשייסקי יארן אין ווילנע, איוו דזשאכנאוויץ און איר בוך וועגן וועגעטאריעניזם, ס'איז דא א גוט ארטיקל פון ניק אנדערוואוד וואס איז נארוואס ארויס ערגעץ מאדנע אין אן אנטאלאגיע וואס איך געדענק נישט וואו, אפשר דווקא וועגן וועגעטאריעניזם, אידן און וועגעטאריעניזם, אבער דווקא וועגן פרואוון צו לייענען די גאנצע מאדע פון וועגעטאריעניזם אין יענע צייט,

קלאר אז ער קען נישט, ער קען נישט, און כאטש דזשאסטין ברענגט אויכעט גוטע ראיות וואס לכל הפחות ביים אנהייב, דזשאסטין שטופט צוריק קעגן אביסל דאכט זיך א רות ווייס'ישע געפיל אז די רעליגיע, די רעליגיעזע פראגע איז תמיד, פון תמיד אן געווען צענטראל פאר גראדע, ער זאגט ניין, ער מיינט עס איז דא א מאמענט פון אנהייב ביז צו ארום די שפעט דרייסיג יארן ווען גראדע איז שוין, ער איז שוין, ער וויל שוין. ער וויל אדער זיין א נאציאנאלע נביא און ברענגען א ביטערע נבואה נאר אן אמת'דיגע נבואה, אדער זיין, אדער אפשר בייאען, אבער ער האט נישט קיין נאסטאלגישע מאמענט ביז שפעטער צו געפיל אז עס איז דווקא אין מוסר, כאטש מען קען אויכעט געפינען ער שרייבט אין פֿיר און דרײַסיק א בריוו וואס די פרומע האבן אוועק געשטעלט אויפן אינטערנעט צו דעם חזון איש, אז איך ליג אויף מיין בעט און איך לייד מיט גאט. איז דאכט זיך אז ס'ווען פארשידענע גראדעס אויף זיין בעט אין זיין קליינעם חדר. נו. יישר כח אייך.